Tini miidiyaa irraa dugda galee hunda eh, sada- eh, gartee dhimmi madrasaa kun dhimmi islaamummaadhaa kun dhimmi eh, qur'aanaa kun dhimmi dhimmi barumsaa kun yaachisee jennaan rabbumaa jecha uf qabeen wajjin as taa'utti jira rabbi irraa haa jaallatu egaan hawaasa kiyyaa eh, ustaazni waan hedduu kaasaniitiin jiranii an dhuga dubbachuu fi eh, ustaaz ak ibsaa ustaaz najaa namoonni biraa Haydaree Muhammad Diksisoo kanneen laal har'a nuti duubatti hafna jedhaniitiin yeroo isaan na biraa qofatti bilbilaa ture inni qayyoo gubbaa jira asumaan wanti barbaaduu fi Mansuur Jamaalii fi Nasrii Aanollee godhati itti Mansuur Muhammad Aljaziiraa, Nasriin Aanulee fi namoonni biraa mana Muhammad bin Aljaziiraa teessanii waa'ee Arsenaalii fi Maanchestarii haasawaa jirta waan taatanii fi Mubaarak Musammaatis hundumti keessan koottaatii qooda guyyaa har'aa furadhaa sin jechaatiin Jalqaba warri sagantaa keenya guyyaa har'aa du'aa'iin akka ustaazni keenya nu godhan jedhaniiti eegalte obboleettiin teenya takka biyya Sucuudi Arabiyaadhaa jira. An abbaan manaa koo narraa hidhamee mana hidhaatti dararamaa jira. Birrii baay'ee illee qabu akka rabbiin isaa fi obboleewwan keenya mana hidhaa keessa jiran hidharraa bahanii qarshii kuma shan Itoophiyaadhaa boru nin galchaa du'aa'ii naaf godhaa achumaan ammoo hawaasa keenya hidhaa jiruuf illee du'aa'ii nuuf godhaa jedhaniin Ittaansuudhaan ammoo ittaansuudhaan ammoo dooktorri teennaa dooktor Biiftuun biyya Dubaay irraa Yuunaayitid Arab Emireet irraa qarshii Itoophiyaadhaa qarshii kuma shaniin galchaa du'aa ilaalaa jirtetti jirti. Sagantaan keenna akkanuma akkasicha akka ittiin fufu ta'a. Egaa ka har'a aniif Muhammad diksisu akka maletti qabamne jirra. Doktar Asli atille waan nu gootu hawaasni keenya bitaa mirgaan nu daawwachaa jirtanille har'a akka malee ta'u deemna salphina kana keessaa nu baasaadha. Sagantaan guyyaa har'aa ka garaa nama nyaatu ka dhimmi madrasaa akkuma jedhutti ta'e yoo ustaazawwan naa hayyaman waan isin mudatu san guyyaa dheengadda kaleessa dheengadda galgala madrasaa kana ijaarree, madrasaa kana binnee, dhaloota barumsaan lubbuu itti binne jechuudhaan lubbuu isaanii asitti dhabamanii oolan. Kasalli mana kana keessa qabatee osoo isaan hin beekin namni shanii jaha kasalaan ka gartee fuula rabbii deemanii oolan haguma xiqqoo rabbiin hambisee ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatamaa ustaaz ibsa hasanfaa dhugaa rabbii hedduu takka sa'aatii hedduu fi sadarkaa ofitti ta'an bara qabanii rabbiin nuuf hambisee alhamdulillah hawaasni keenya eh, madrasaan bilaal akka laayyootti akka laafatti hin laalinaati madrasaa kanarratti hirmaadhaa waan qabdan kennadhaa warri hin qabne ammoo du'aa'ii akkasuma ammoo eh, laayivii keenya kana sheer godhaati warroota qaban biraan gaa warroota awustiraaliyaa ka isin beeknu warroota ameerikaa warroota kaanaadaadha warroota biyya garaagaraa jirtan Hundumti keessan nuti laayivii kanarraa hin baanu aga sa'a 24 biiznillaahi ta'aalaa yoo rafnes asumatti yoo nyaannus asumatti yoo dhugnus asumatti yoo dhabne ammoo asumatti wajji turra laayivii sa'a 24 as wajjin turra waan ta'eef kutannoo akkasiitiin as jirra Eh, dhiifama qabsa hin dheeressa Nu kan man barbaannu isin waamne fuu kanumaaf hin
Kanaaf akkasii obboleessi keellee as jira waan ta'eef hundumti keessanuu niyyadha warroonni lakkoofsa eh, obboleessa kiyya Muhammad qabdan karaa WhatsApp isaatiin ka kiyya qabdan illee gara kiyyaan niyyadhaati akkaawuntiin asirratti maxxanfameera waan ta'eef kallattumaan achi gubbaa galchitan waan ta'eef hundumti keessan eh, guyyaa har'aa turtii gaarii akka nu wajjin gootan turtii bal'aa akka nu wajjin gootan nullee ko- kootee akka nu tuffannee fi manaatsirii fi eh, kooffiyaa kan hunda ganaa baafachuu deemna ganaa jaappoonidhaan deemna Adaawa- adaamaa namoota xinnoo isin oomishilee waan ta'eef kanaafuu kallattimaan hirmaadhaa isin hirmaachisna ustaazni keenya ammoo eh, du'aa'ii ajaa'ibaa isin godhanii aniif muhammad ammoo asii hasaga gabaabaa goonaa eh, obboleessi kiyya ammoo qaalii fi gaarii munashidni lafaa dhufaan kanafaa cufaa eh, kaga- kagartee jimmatti Shaashamannee deemellee isin. Kaka'ee shaashamannee deemellee ana ani oksijiina san dhiisati karaayyuu deemee sagantaatiif akkasitti deemee rabbi nu baase. Kanaaf ammas asumarraan itti fufaa du'aayii tiyya itti deebuu heda. Sirritti addu'aa uliman ta'ammana waliman tayaqqan. Du'aayiin nama niyyateef nama gartanii immoo waan ati niyyatteef mara rabbi si haa baasuu du'aayii isinii goonaa ganda maratti. obboleessa keenna qaalii sabboonaa ka gaafa gartanii mootu aarsaa guddaa kafale isin jirtan madarasaa bilaalilleef yoo gartanii mootu anallee gurgurtanii kawaa oolu taate anatu of kenna jedhe kunno obboleessa keenna muhammad dhagsiisoo kunoo na bira jira naa simattanillee isiniin jedha takka gara isa isin deebisa.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dhugaa rabbii dubbachuu fi ani gaafa lama dubbiin na jalaa baddi. Tokko gaafa nama sodaadhu bira ga'e lammaffaan immoo gaafa nama jaaladhu bira ga'e dubbiin na jalaa baddi. Namni har'a asitti wal ga'e kun hunduu warra silaa umriinis beekumsaanis na caalani umriin tiyyatun umriin amma umriin tiyyatuni waa irraa isaanirraa gaafachuu malee silaa deebi'anii isaan afoo ta'anii dubbachuuf nama eeyyamtu miti. Egaa ayyaanuma taateet namni akkuma dhalate har'a dhufee rabbi isaan jidduu na kaa'e isaan immoo naan jechuutti jiru. Inshaallah egaa mee nama bakka rabbiin akka isaan jedhan sanitti nama har'a milkaa'ee ummata isaan na qabatanii an ummata qabadhee ummatni kiyya immoo rabbi qaba har'a mana rabbii ijaaruudhaaf bakka kanatti kan wal ga'e hunduu egaa akkamiin akka har'aa sirraa nu galchitan hin beeku an waan jedhullee dhabe gabaabumatti sheenni keenna shee abdallaan du'aa isinii godhanii Akkuma isin beektan nama bilchaataa barnoota amantaa fi waa hundaaniyyuu nama ilaa fi ilaameedhaan haasofni isaanii akkaan mi'aawu qalbii namaa jiisu Shee Abdallaan nu keessa jiranii akkasuma Shee Anas nu keessa jiru Shee Najjaasiin nu keessa jiru Shee Ibsaan nu keessa jiru Shee Awwal nu keessa jiru har'a sheekkotuma wajjin jiraayyu anu anis Mahammed. Haa dareessa keessatti akka inni Eessa keessatti? Heydar.
Durriyyee fi sheekota gidduu. Akkana.
Salaamu alaikum. Har'a immoo har'a immoo jidduu makii galchine. Dhiyoo kana Dubaayitti artistii ta'ee ture. Artistummaa naa kennan. Laala hommaan inni hin taane hin jiru waan. Haayidar.
Hommaan inni hin taane wayita jummaan dhufe sheekota kutuba fakkaata. Akkan. Wayta du'aata wajjin deeme du'aata fakkaata. Akkan. Wayta gartanii naggaadee wajjin dhufe immoo akkas fakkaata. Mangistii. Wayta mangistii wajjin ofiif moo. Maarree ardhaa akka akkuma arge namaa jechuun fakkaatee galuu hin danda'u. Eh, Qabaa rabbi jabdu jedhanii. eh, har'a qaba- qaban jabdu. Hardhaa qabaan teessan immoo jabdu. Har'a egaa Sheekh Abdallaa Bara faatu waan isin qabe. jedheen. Eh, sheeka wahiitu daawwaa godhi jedhaniin ilmii qaba. Fi guyyaa tokko daawwaan goone uummata takkaa dura hin dhaaban. Isaa daawwaa godhi jedhaniin kanatu waan jedhe. Wayita biyyatti ol ka'een jalqaba jedhu Miilli jala naan hollate, midawarri illee hollatee, mataan gubbaa naan hollate, jara keenna jedhee rabbuma isin na sodaachiise kana sodaadhaa jedhee.
Anaaf ta'e. Ka amma isheen ni jedhan kun anaa ta'e. Ka amma isheen ni jedhan kun anaa ta'e. Meeshee ibsan maal jedhan? Kuu dubbiin na jalaa badeen beeku. Erguma dhaladhee hagana ga'eeyyu dubbiilleen na jalaa badee hin beeku waan dubbadhus wallaalee hin beeku Akka- ka har'a isin argee akkana dubbiin na jalaa bade waaquma isaan na sodaachise kana sodaadhaan ani dhugamatti akkuma salphatti waan akka har'a waan dubbadhu dhabe gammachuullee qaba hin qaanfadheelle yaa rabbii kiyya waan kana danda'eetuma keessa bahe har'a rabbiin nu sababa taasise wanti kun milkaa'a egaa beektanii har'a miidiyaa kana akkuma reeffe pooliskee dubbachuuf jedhe miidiyaa kana intoo fayyadamuu irra illee hin jiru taa'imiitti miidiyaa fayyadamuu irra hin jiru har'a garuu gaafa isin argu akkam akka isin jaalladhu hin beeku. Egaa hubbiin kun beektanii nama miiti. Lammaffaa immoo isin sodaadha. Anaa isin sodaatullee rabbi na milkeessu. Eh? Uummata argitanii diinii ofii jaallatu, rabbii ofii jaallatu kanallee rabbi milkeessu har'a moobaayilii gamana gamana bannee eegutti jira. Subhanallah, subhanallah. Waan Kana ajaa'ibaati. eh? Subhanallah. har'aa waan du'aa'ee isin hafoon baanu egaa isaan na qabatanii ani isin qabadhe isin immoo rabbi qabadha har'uma dafaa nu milkeessaa jenna. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Waan obboleessi keenya jedhu hin dhageettanii mi'am. Amma sagantaan keenya immoo sagantaa yerootti fayyadaman. Sagantaa yerootti fayyadaman
Obboleeyyan keenna lamaan asii dubbatanii an du'aa'ii godha amma immoo gabaasa Abdulwahaab irraa fuuna. Aalul Kheeyriin tokko qarshii kuma kudhan niyyadheen ture. Aalul Kheeyriin tokko qarshii kuma kudhan niyyadhee ture. Ammaan tana galcheetiin jira jee risiitii illee ergeen jira. Amman tana gartanii galcheetiin ture jedha. Abbo du'aa'ii naa godhaa jedhe. Ee, Kanoo amma. ammallee.
Adda Eshi.
deeme eh, ha- maali mucaa takkaan nurraa dhukkubu jira. Mucayyoo takka narraa dhukkubaa jira. Mucaa san rabbi lafaa si haa kaasu jaati akkasuma yaada muraada kee si haa guutu jaati. Mucayyoo san akka rabbi lafaa kaasu rabbi fayyise. Mm. Izni rabbiitiin biiznillaahi ta'aala. Akkas. Ka gaafa kaahillee beeku, ka gaafa irraa fuudhellee beeku, akka itti fayyisellee beeku. Mm. Rabbii gaafa nabiyyana ayyuubiin fayyifte nama akka taa'ee ka'uu dadhabe. Nama akka gartanii dhaabatee ciisuu dadhabe mara Rabbi nu haa fayyisu. Aamiin. Mucayyoo sanii wajji Rabbi nu haa fayyisu. Aamiin. Warra halkan edaatii fi halkan dheengaddaatiif udda gaafa madarasaan Bilaal jalqabamte nu biraan galiin ilma akka Bilaal duyda keessanii Rabbi haa baasu. Ilma masgiida addunyaan bayaa seensaa marti waan isaa dubbatu bar Bilaaliin.

izni rabbiitiin ummata keenna ummata oromoo ummata islaama ekonomiidhaan addunyaa guutuu nuhii akka ameerikaatti deemanitti biyya tanatti deeman rabbi nu haa argisiisu Aamiin. osoo nuti biyya jalan seenin biyyi teenna tun biyya qabeettidha biyya ameettidha biyya seena qabeettidha biyya sona qabeettidha Biyya gartanii mootu warqii fi albuunni gubbaa deemu. Biyya gartanii warqii warqii caalu hayyummaa qabdu. Biyya gartanii mootu akkanaa tana rabbi isin haa duroomsu. Aamiin. Alaa mana keessan rabbi haa godhu. Aamiin. Ammallee nama baay'eetu deebiin. Salaamu alaikum.
Waalaikum salaam.
Eh, Egaa hin rafnu bakka har'a namni itti

kana
izni rabbiitiin hajaa isaa rabbi nu haa baasu Aamiin. muraada rabbi nu haa baasu Aamiin.
dubartoota warra dhiiraa warra dubartoota warra birrii takka madarasaa bilaal keessaa qabdu ilma akka bilaal fiixaa fiixaa teessan keessaa rabbi haa baasu Aamiin. biiznillaahi ta'aala rabbii kana gaafadha Nama baay'ee Rabbi kaayaa isaa fageesse, nama baay'ee Rabbi muddise, nama baay'ee Rabbi guddise, nama baay'ee Rabbi duromse. Rabbiin Usmaan bin Affaanii fi Abdurrahmaan ibn Awfi akka laga gartanii mootu abbaayitti duniyaa itti yaase izinii Rabbiitiin. Ar'a booda sii fi hiyyummaa haga bayaaseensaa Rabbi addaan haa fageessu. Ka haadhaaf jecha niyyatte, ka abbaaf jecha niyyatte, ka abbaan kan kee qabrii jiru, ka haati tantee qabrii jiru. Kan mootu haamilee hin fuudha jedhee

Obboleettiin teenya reef qarshii kuma shan nun jette hiriyyaan tiyya takka illee haadha too amriin irraa taate akka rabbiin araaramuuf qarshii Itoophiyaadhaa kuma lamaa fi dhibba shan irraa fuudhee walitti qarshii kuma torbaa fi dhibba shanniin galcheetteerti du'aa ishaasha Maasha du'aa Allah, ishaasha Maasha Allah, Maasha Allah, Maasha Allah. Kunoo Ustaaz Haydar abdii bilisummaa isinillee ni beektan. Abdii aalama guutuu rabbi isa haa taasisu. Warra peejii karaa isaatiin dhufe, ka karaa ustaaz ibsaatiin dhufe, ka karaa ustaaz anasiin dhufe, ka karaa tiitookiitiin dhufe. Hin dhageettaniim ijoollee tiitookii fi feesbuuka irra jiru. Tokko tokko nama aljaziiraa dhaabu rabbi isin haa taasisu. Tokko tokko nama aljaziiraa addunyaa guutuu dhaabu rabbi isin haa taasisu. Waan biyya teennaa qofa dubbatuu daangaa tana rabbi haa taasisu. nama waan addunyaa maraa dubbatu rabbi isin haa taasisu waliin rabbi isin haa deemu dhaloota fowaa gadi dhaabdan namni madarasaa bilaal gadi dhaabe gaafa ati hin jirre madarasaan tun jirti gaafa ati hin jirre nama biyyi tun ittiin bilisomte ittiin guddatte biyyi tun ittiin ulfaattu biyyi tun ittiin gabbattu biyyi tun ittiin duromtu biyyi tun ittiin of beektu rabbi madarasaa san keessaa baasa Madrasaan dhalootaa baafti. Mana barnootati. Manni barnootaa ka gaafa Abdallaa ibnu Abbaas baase, ka gaafa Abdallaa ibnu Mas'uud baase, Rabbi oliin isin haa deemu. Ijoollee teenna oliin Rabbi isin haa deemu. Ijoollee hirriba dhabdanii halkanii guyyaa nu jala deemtanii waan waan gar- kennu dhabe jettanii warri waan kennitan qabdanii fi warri waan hin kennine gartanii moottu izinii Rabbiitiin hajaa teessan mara Rabbi isinii haa baasu. Eshi gabaas Gabaasni biraa ka jiru gabaasni biraa ka jiru eh,

Namni jaartii dagattan bakka itti bultan bakka gartanii mootuu itti galtanillee isin laala. Arra guyyaan guyyaa haadharraa kennani, guyyaa haadha warraatti irraa kennani, guyyaa gaafa abbarraa kennani, guyyaa gaafa biyyarraa kennani, guyyaa gaafa olomaa qabrii jirurrallee kennani, guyyaa gaafa hayyuu lafa tara keessa jirurrallee kennani, guyyaa gaafa gartanii mootuu aalamni islaamaa kun marti ittiin ijaarama. Rabbi hajaa teessan mara rabbi isinii haa baasu. Eshi. Amiin Haaji Sayid South Ami- Africa Ameen Haaji Saayid Daboo Afrikaa birrii kum kudhan birrii kuma kudhan Imaad Jamaal Imaad Jamaal birrii kum kudhan birrii kuma kudhan Allahu Imaad Akbar. Jamaal Amiin Imaadiin kun utubaadha Imaada addunyaa guutuu rabbi si haa taasisu utubaa biyyi tun ittiin dhaabatte hayyummattis diinattis

Haati qeerroo doolaara dhibba kennitee. Obboleettiin hiriyaan isii shantama kennitee doolaara dhibbaaf shantama du'aa nuu godhaa. Hiriyaan isillee Faaxumama doolaara shantama kennitee karaa ustaaza keenya ustaaz ibsaatiin gabaafame iznii rabbiiti. Maqaan keessan lachuu Faaxumaadha. Akka Faaxumaa hintala rasuula rabbii gurra fageessetti rabbi gurra keessan mara rabbi haa fageessu. Gurra keessan mara rabbi haa fageessu. Waliin rabbi isin haa deemu. Doolaara nuu kennite. Iznii rabbiitiin. Madda qadaada hin qabne riskii teessan rabbi haa taasisu. Har'a booda isinii fi rakkoo haga bayaa seensaa rabbi haa fageessu. Hajaa teessan mara rabbi haa baasu. Muraada keessan mara rabbi haa baasu. Kanaaf

Warra wayta bal'inna irra jirullee akka Rabbi isaa bal'isetti harka guutee akka isa Rabbi harka harkaan fudhan. Wayii situ biraa deema, wayii isi si biraa deema. Sadaqaan immoo anna fiihaa daf'ul balaa'i wal amraad, balallee namarraa deebifti. Sadaqaan gartanii Rasuulli Rabbii kullun naasi tahta zilli sadaqa, namni ilma namaa gaddi sadaqaa ofii jala lafa. Eshi. Eshi. Mu'ee Abdii 200. Mu'ee Abdii 200. Leeylaa Hasan 1000.
Leeylaa Hassan kumaaf dhibba lama kumaaf dhibba shan Muqtadaa Muraad
kuma shan Itoophiyaa
sabboontuu arsii riyaala dhibba sadii Raahaa kuma digdama. raahaa kuma digdama takbiirin jettanii sila Raahaa dhugoosisee bara Ani Arsii kuma lama. Ani Arsii kuma lama. Kadiir kuma takka. Kadiir kuma takka. Ummu Daawud riyaala dhibba lama. Ummu Daawud riyaala dhibba lama. Waan tiyyaa kuma takka. Waan tiyyaa kuma takka. Kuma kudhan. Samiraa Oromoo. Kuma kudhan. Samaraa qabdi dubartiin Oromoo. Abboo Rabbi hajaa teessan mara Rabbi isinii haa baasu. Kakaraa. Deddeebi'u jira. Taaptaap bu'ii isaa nama uffata. Isin darbu boodoo yoo kana jiru. Yoo gaddiin taaptaap bu'ii isaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayyaan tasfayii dhuftee jirti. Sumayyaan tasfayii dhagaa akkuma beekamu nama yeroo dhiyoo keessatti shahaadaa qabattee Namoota amantaa biraa hordofan hedduu gara amantaa Islaamaatti affeeraa jiruu fi haga beektu irraa barsaa jirtudha. Ishillee dhuftee jirti. Tiiktookii kana seentee jirti. Tiiktookiin taaptaap sababa dhabeen addaan ciccitutti jira waan ta'eef hundumti keessanuu taaptaap godhaa. Sheer koppii linkii gochuudhaan waliin dhaqqabaa isin jechuu barbaada. Kanaaf warroota mana namaa jira warroota gastii banatanii geemii fi akkasuma qoosaa irra jira waa'ee kubbaa miilaa taphataa jiran

Jabal Aljaziira maqaa Hello. Muhammad Aljaziira. Hello. Ee dhufe.
Me erfoon akana seentemi? Me. Maal ta'a? Seentemi seentemi? Mee namni tokkotti sheer sheer sheer sheer godha amma nama dhibba sadiif wayitu jira miti. Muhammad assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Salaam warahmatullahi Beektanii wabarakatuh. Nagaa fuudhee. gandi kun ganda keessan fudhannee namni fuudhee naan dhufe isaanii An amma si fudhadhee si immoo isaaniif kenne maal jetta? Billaa aleeka. Eshi. Bakka ati tira kennite namni dhodhee yaada waan ta'eef gammachuudhumaan deema rakkoo hin qabu. Sheekas si kenne maal? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jennu. Waaleykum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Nukaa dhaloonni ammaa kun dhiifama nuu godhaatii kunoo waan kuwaasii maalii kubbaa kana waliin rurrukuttu kan akkasiin xiqqoo yeroo garii biizii taana waanuma sanatti hadha walitti jirra ijoolleedhaan garee wayii ijoolleen koomantii jalatti dhufanii sagantaa akkanaa jira

Kottaas. Yes, kotta. Jalqabaa isin achi jedha. Maal nu dhiibattan sheek? Mee kotta. Amma
Kun seena isaan itti itti obboleettiin teenna Sumayyaa Sumayyaan dhibee lama deeffatte. Dhibeen tokko qaama dhukkubsatte haati Laa ilaaha tiyya. illallah. Dhibeen takka immoo dhibee qalbiitti shahaadaa rabbi na haa qabsiisu osoo an jiru osoo isiin jirtu jedhe. obboleettii tiyya nama baay'ee rabbi qalbii fayyise rabbi haate ummaa tantee san kara lachiinuu rabbi sii fayyise akka gaafa haadha abi hureyraa rabbi rasuulli rabbi gartee du'aayii kadhataniifi osoon turi waytima san islaamoftetti iznii rabbiitin oduu teenna tana rabbi awwaate waan nu rabbiin gaafanne rabbi nurra awwaate haadha tee tana rabb homa nyaatte fi homa dhuuyden dawaa rabbi godhe eega hakiimii kanatti dubbii deebifte haakimiin haadha teetii daangan tana haa taatu iznii rabbiiti ni dhageettami eega hakiimitti dubbii teenna deebifne Haakimii dhaquun haadha tanteetti iznii Rabbiitin akka gaafa Nabiyyanaa Ayyuub yoo Rabbi irraa guyyaa tokko ka waa qabaannu taate. Akka gaafa Nabiyyanaa Ayyuubin Rabbi urkud birijlika jedheeni bishaanuma achiin gadi tuqanii dhiqatanii achumaan fayyanitti iznii Rabbiitin ka irraa dhabamu Rabbi haa taasisu. Aamiin.
Lammaffaa immoo iznii Rabbiitin Rabbii kana gaafanne Rabbii sillee deebisee nafseen isaa harka qabdee kan kee jiroo Iznii rabbiitin haadha teenna tana rabbi nuu haa deebisu warra gartanii immootu waliin dhibame mara wajji ka ati wajji rakkatte wajjiin mara isaatuu rabbi hajaatii rabbi sii haa baasu siiyyuu gartee maqaa rabbi sumayyaa sitti baase sumayyaan awwala shahiidee dubartii islaamaa keessatti rabbi ta akka maqaa akka sumayyatti baasee rabbi sitti haa baasu maqaa fi gartanii immootu gochillee Dubartoota akka ummi Suleymit, akka ummi Shureykit, akka Kadiijaat, akka Aayyu Aasha, afqahu nnaasi, a'lamu nnaasi, ahsanu nnaas. Ta akkasii Rabbi sii haa taasisu. Sheeka keenna asumaanuu hin affeerra. Sheeka keenna Shee Ibsa Hasan kunoo asii dhufani. Du'aayillee shaa godhani. Nama atillee jaalattu, nama gartanii immootu namni martuu gurra isallee dhageeffatuu barbaadu. Du'aayii. Shee Ibsa waan jedhan haa koppi liinkiin haga kuma sadisanitti hin dubbadhu jedhan.

Si ufiif fudhanneet Eega simmoo as sheeka kennine jenneemi ee, amma galchinu mudhisiisii jedhaan. waan jedhu Ee hirreega nama sadii irra kenna. akkan Muhammad Aljaziiratii fi Eh. Sumayyaa fi Eh. Asli irra kenna. asli irra kenna.
Jaruma tara sadii irra kenna hirreega kana. Allahu Mee akbar. hirreega kana haa dadhabdu.
Allahu Irra akbar. gettanii miisi.

Rabbi fuula Rabbiitti illee warra ammas qabu. warroota Kitaaba mana isaanii kitaaba banatanii ajaba. tiiktookii Haydaro guddaa ati taphataa ati jiran akka dhiisi dhufan Haydaro. Haydaro ati dhiisi ati dhiisi amma itti mudduu ijoolleen. Kokkormeewwan keenya jajjabaadha nama kudhan digdamatti jechuudha daddafaa daddafaa amma kuma shan keessan billaa aleeka wallahi alaaziim isin qabaataa namni attamitti isaan fataa miti wallahi maasha allah wallahi intu kun mumazbuut kullu kun wana faraat wa tiktok yalla sura sura arabifa jidduu jidduu maali eeggota qomaa biyya dandubbataa bara Daddafaa isin hundi keessan. Kuma ja'a gaa jirtu itti muddaa itti muddaa itti muddaa billa aleeka billa aleeka billa aleeka wallahi. Yeroo kudhan kudhan digdama gochuu dandeessu. Bakka isheen jettu sana tuqxanii gara bitaa irratti kooppi link kan jettu jirtu salphaadha baay'ee. Irra deddeebitanii hanga dhibbaayyuu gochuu dandeessu. Kuma ja'a keessan billa aleeka. Wallahi yaa nafaraa tuntukum. Allah yixawwil umrukum. Jajjabaadhaa jajjabaadhaa hundumti keessan. Tissiyadhaa.

Akkana nama kudhan kudhan digdama hin soddoma awwaa afurtama ta'u hin danda'ama hin wallahi awwaa ta'u kuma Yaa kudhan keessan kuma kudhan hin awwaa ta'u wallahi hin awwaa ta'u kuma kudhan
yaa jajjabaadha keessanii wallahi alaas rabbi umrii keessan naa faleeressu obboleewwan kiyya ustaazota qaqqaalii fuuldura keenyatti argaa jirtu kun kooppii linkii bakka sheerii san tuqxanii gara bitaatti koppi sila kuma torbaan walii gallamman boo kudhan malee hin ta'u jedhan

Maalif jennaan share gochuu qofaan nama meeqa fidda nama kennatu nama 20 fiduu dandeessa nama 10 fiduu dandeessa copy linkii qofaan jechuudha kennachuun gaaf garii copy fi share gochuu hin gahu kanaaf ulfaadhaa galatoomaa namni nama dhageeffatu namni nama jalaa dhagahu qabaate qabeenya guddaa qaba addunyaa tana gubbaa ummata keenya hedduun ajaa'ibdanii hedduun dinqisiiftanii Wanni kun akka jalqabee osoo adda hin citiin gara bultii 15tiif deemu jira. Guyyarraa akka waan takkaan asiin dura waan kana dalagnee hin beeyne, akka waan haarawa gadi baanetti kennaan keessan, arjoomni keessan hedduu nu ajaa'ibe. Warri lafarraa isin ajaa'ibe warri samii isin haa ajaa'ibu jennaa wallahi. Malaa'ikaan samaawata keessaa hojii keessan kanaan haa gammaddu wallahi. Wanni silaa ati addunyaa tana gubbatti na rakkissa, na cinqa, musiibaa na.